Biziň ýurdumyzda ähli edermen, gahryman şahsyýetler hormatlanýar, hatyralanýar.
Halk hakydasynda gahrymanlar ebedilik ýaşaýar. Olar halkyň aňyndan, ýüreginden çykmaýar. Halk hakydasynda Türkmen halky özüniň gahrymanlaryny hiç haçan unutmaýar. Olary ebedileşdirýär, olara uly hormat goýýar. Şonuň üçin hem türkmen halky öz gahrymanlaryna uly hormat, sylag edýär. Olaryň atlaryny ebedileşdirýär. Mekdeplere atlaryny dakýar. Häzir Türkmenistan halkymyz bagtly, arzuwlaryň mekanyna ýaşaýar. Ýene sanlyja günden Ýeňiş baýramy belleýär. Biziňem Balkanabat şäherindäki bäşinji orta mekdebimiz Mädi Begenowyň adyny göterýär. Şol Mädi Begenowyň ömri, dörediji ömri barada, şonuň zähmet ýoly, Watan ugrunda başyny goýan şol gahrymançylykly hereketleri barada, günleri barada çagalaň aňyna giňişleýin bermäge biz çalyşýarys. Bu mekdebe şu Mädi Begenowyň ady Bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda dakylan Medi Begenow Mary nymy adyny göterýän mekdepde biz ony hemişe yzgider hormatlaýas, hatyralaýas.
Ýaş nesil geçen uruş hakynda köp zatlar bilmek isleýär. Hemme maglumatlar bilen gyzyklanýarlar, taryh sapaklaryna, türkmen dili synp sagatlaryna gyzyklanýarlar. Ine hemmämiz taryhda gelşimiz ýaly adamzadyň başyndan geçen ajy pursatlaryna, olam Beýik Watançylyk urşuny ýatlamak.
Siziň öz sapaklaryňyzda mekdebiňiziň ady dakylan Mädi Bedenow Begenowyň Uruş hem-de uruşdan öňünçäki durmuş bilen baglanyşykly maglumatlary giňden öwretmäge çalyşýar. Biziň borjumyz, mugallymlaryň borjy ýaş nesle şol urşuň nä derejede adamzada ýetirýän zyýanyny, şol bir wagtyň özünde türkmen halkam, Bütin sowet şol döwürde sowet halky diýilýärdi, sowet halky bilen bir jan, bir ten bolup watan ugruna şeýle uly beýik apy-tupaňy agzybirlikde geçirenini halk çagalaryň aňyna getirmek biziň borjumyz bolupdyr. Mädi Begenow eýsem kim bolupdyr? Mädi Begenow bir müň dokuz ýüz on ýedinji ýylda Ýaň Neme Gazagystan Respublikasynyň Maňgyşlak raýonynda dogulýar. Soňra maşgala ýagdaýy sebäpli Balkanabat şäheriniň Oglally obasyna göçüp gelýärler. Bir müň dokuz ýüz otuz ýedinji ýylda gulluga çagyrylýar. Ol ilki ak finleriň urşuna gatnaşýar. Soňra bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylyň dekabryndan Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyp, şol ýerde Dnepr derýasyndan geçilende aýratyn tapawutlanyp, özüniň edermenligini görkezýär. Gelejekde de-şo çagalara şeýle gahrymanlarymyzyň unudylmajagy barada elmizden geleni ederis.
Sapaklarymyzda Mädi bege degänsoň geçen Taryhy ýoluny olara aňlaryna ornaşar ýaly, ýatlaryndan çykmaz ýaly indi ýaş nesillerimize öwredýäris. Bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylyň ýigrimi bäşinji oktýabrynda Zaparožýe, öň Nowy Kiçkas diýip atlandyrylýan, häzirki wagtda Zaparožýe raýonynda derýadan geçilende, nemisleriň garşylyklaýyn, hüjümini yzyna serpikdirmekde özüniň aýratyn edermenligini görkezýär. Aýratyn eder duşmanyň güýçli ot açýan nokadyny bilýär. Şol nokady anyklap, şol nokady ýok etmekde ähli şol topardaky artrelistleriň, Ukyny korrektirleýär, ol öz bölüminiň öňe hereket etmegine ýardam berýär, kömek edýär. Şol ýardam bilen, kömek bilen geçirilen ýerlerde esgerleri örän söweşjeňligi ilerletýär, hüjümlerini güýçlendirmäge kömek berýär, ruhlandyrýar. Soňra naýzalaşykly söweşleriň birinde ol sekiz sany faşisti öz aýratyn edermenligi bilen sekiz sany faşisti ýok edýär. Şol şondan soňra onuň şahsy edermenligi üçin tutuş rotanyň üstünligine köp täsir edýär. Men özüm taryh mugallymy bolanym üçin häzirem on birinji synpyň Türkmenistanyň taryhy dersinde ýörite Beýik Watançylyk urşy barada temalar geçilýär. Onda türkmenistanlylylaryň zähmet edermenligi, türkmenistanly gerçeklerimiziň söweş ýollary barada giňişleýin temalar geçilýär. Ana şol temalarda biziň ýurdumyzda, Watanymyzda çap edilip çykarylýan ýörite hatyra kitaby Şöhrat kitaplary bar. Şöhrat kitaplarda kitapynda şol türkmenistanly gerçeklerimiziň nähili döwlet tarapyndan sylaglara, orden, medallara mynasyp bolanlygy hakynda, hatyra kitabynda bolsa türkmenistanly gerçeklerimiziň oň içinde wepat bolanlar, ýagny Watan ugruna başyny goýan gerçeklerimiz barada giňişleýin maglumatlar berilýär. Menem öz iş tejribämde Şu kitaplardan ulanyp, olaryň suratlary ýerleşdirilen ýörite taryh, ýa haty, hatyra kitabyna, şol suratlar, suratlaryň içinde-de Nediriniň Ýazbegentimiziň suraty ýerleşdirilen. Ana, şo suratlar arkaly çagalara giňişleýin maglumat bermäge çalyşýarys. Çünki olaryň edermenlik ýollary hiç haçan unudylmaýar. Çagalara diňe bir öz ders sapagymyzda däl, şeýle hem, Mekdebimizde synp sagatlarymyz bar. Synp sagatlarymyzda-da gerçeklerimiziň eden hereketleriniň üsti bilen şu wagtky ýaş nesle watançylyk duýgusyny bermäge, Watan hemme zatdan eý görülýändigini, aýdylypdyr, ata, türkmençilikde-de aýdylýar, Ata Watan, ene toprak diýip. Şonuň üçinem Watan edil öz atamyz ýaly, topragymyz edil enemiz ýaly söýmegimizi Şolara öwretmek arkaly gelejekde Watanymyza, ilimize, ýurdumyza wepaly ýaşlar bolup ýetişmegli ugrunda zähmet çekýäris. Şeýdibem,
ýaşlarda watansöýüji, watanperwer gahrymanlarymyza bolan söýgini güýçlendirýäris. Synp sagatlarymyzda elmydama Mädi Begenowyň Ýagty ýadygärligi, onuň keşbi ýaşlar üçin görelde bolup durýar. Söweşleriň birinde Ukrainada gahrymanlarça söweş wepat bolýar. Soňra oňa şol uruşdan soňra şol görkezen edermenligi, gahrymançylyklary üçin ýörite. Perman bilen bir müň dokuz ýüz kyrk dördünji ýylyň on dokuzynjy martynda Gahryman at dakylýar. Häzirki wagtda ine şol Gahrymanyň adyny göterýän mekdepde işleýänligimize örän şat, guwanýas. Biz her her neme sagatlarymyzda, her ýerde, her dabaraly çärelerde ýatlap geçýäs. Agzat. geçýär. Mekdep okuwçylary mekdebimiziň şeýle batyr, edermen gahrymanyň adyny göterýändigine guwanýarlar. Biz mekdepde onuň hatyrasyna birnäçe maglumatlary ýygnadyk, okuwçylara-da öwretýäris. Şu geljekki nesle görelde bolmaklyk barada, şonuň görkezen edermenliginiň örän täsirliligi barada yzgider aýdyp gelýär. Gahrymanlar olar ebedi. Watan üçin başyny goýan gahrymanlar biziň Garaşsyz Watanymyzda-da ady beýikden tutulýar. Hormatly Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda gahrymanlaryň ýatlanyp, olara hatyra günleri bellenip, sadakalar, aýatlar okalýar. Şolam biziň häzirki döwürde halkymyzyň ugruna, Watan ugruna başyny goýan gerçeklerimiziň hiç haçan unudylmaýanlygyny habar berýär. Uruş ody gutarsa-da bir çaklar, ýatdan çykmaz oňa giden gerçekler diýen goşgynyň manysynda alnyp barylýan ýurdumyzda şeýle edermen, batyr gerçekleriň hatyrasy örän sarpasyny Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz aýratyn sarpasyny saklaýar. Şeýle mümkinçilikleri döreden Gahryman Arkadagymyzyň, Gahryman Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan işleri mundan beýläk-de rowaç bolsun, hemişe janlary sag, başlary belent bolsun!